Engari kua whanake ināianei ki tētahi taumata e kuhu mai ai ngā rākau a te Pākehā. Ka whati ko
te tai. Ko tētahi mea e whakararuraru ana i ngā tikanga tito waiata reo Māori, ko te whakaaro Pākehā, ko te whakaaro i tahuri kē ai ō tātou mahara Ā, ki tēnei mea te ai hei kaupapa tapu.
Kei te whai au te wāhi hauora o te waiata, kei te whai au te wāhi mana o te waiata, o te kupu, hei hoatu tērā kia nāi tātou e titiro mai, e whakarongo mai ana.
E whakapono ana ahau ko tēnei taonga te titonga waiata, he kauwaka pupuri i te hītori, pupuri hoki i te reo Māori, ā, hei taonga tuku iho ki ngā reanga whai muri tonu mai.
Hai te whakapapa, hai te whakapono tērā kaitito mō ana kitenga, mō ana matekititanga. Ā, me te wāhi tuku i tana mamae. Kai tērā waka te waiata mō tērā mahi. Ki te kore te tangata e hiahia whakarongo ki a koe ā kōrero nei, karawhiuhia atu i roto i te waiata.
Mehemea i korikori i a koe ngā tauwharewharenga o te whatumanawa o te kaiwhakarongo. Ā, mehemea ka heke he roimata, ka rongo rānei, ka pupū ake rānei he kare-ā-roto ahakoa iti, ahakoa nui, ko mōhio koe kua, kua ea te wāhi ki a koe mehemea kua titikaha tērā āhuatanga, ā, ki te ngākau o te kaiwhakarongo.

Ā, ngā oro e whakatenatena ana i te tangata ki te tito waiata ki te, ā, tāpiri atu ko ngā rangi ki te reo Māori. Nā, nā konā ka, ka puta mai a ko tēnā i mea te waiata reo Māori, otirā ko te waiata Māori tonu. Nā reira, e whakapono ana ahau, ko tēnei taonga te titonga waiata, he kauwaka, pupuri i te hītori, pupuri hoki i te reo Māori, ā, hei taonga tuku iho ki ngā reanga whai muri tonu mai.
Kei roto i nā waiata mōteatea e whakaatu mai ana i te mamae o te tipuna nāna i tito te waiata, kei te whakaatu mai i te mokemoke, ki ahau nei, Ka rewa rawa atu rātou ki te kimi tēnei huarahi hei tuku ō rātou whakaaro mamae. Kāre he patunga mō tētahi, ka rewa rawa atu rātou. Ā, ko te mōteatea, ko nā waiata Rangionaene, āe, koirā nā waiata. Tērā pea ko wētahi ko nā rotarota, ko nā kēmu ā-ringaringa, āe, ka whakawaiatahia, nā karakia, whakawaiatahia, me nā hīmene. Ngā Hīmene a Te Rua Tekau mā Waru. Koirā nā waiata i noho ki roto i ahau, i rongo ahau ka noho hei āwhina i au te whakahoki mahara ki a rātou, kua ko au i wawa waiata rā. Tuatahi. Kia kōrero ahau mōku ake me ngā waiata o roto o Te Tai Rāwhiti. Te nuinga o te wā i whakamahia ngā mōteatea hei. te koatatanga o tētahi āhuatanga i puta, ā, nō reira mehemea ko tētahi waiata tangi, ā, kei te rekoata i te matenga o tētahi rangatira nui me ngā kare ā-roto i pupū ake i taua wā, ngā tohu i haere i i te taiao i mōhio rā te iwi, āe, he mate kei te haere me ērā mea katoa. Ā, tū rāi. Ko taku mōhio ki tēnei mea ki te tito i ngā rangi taketake nei, he mea whakaaweawe e te taiao. Ko te tangi pea o ngā manu i te ata hāpara, ko te korikori pea o te rau i te hau angiangi, Ā, ko ngā hau a Tāwhiri-mātea e pākaha mai ana, ko te tangi o te ua e patapata ana ki te papa e aha rā. Ā, nā reira, āe, ka hua mai ngā tangi i te taiao. I te taenga mai o te Pākehā i reira tonu e haere ana ko tēnei mea te mōteatea, ā, ko ngā tauira e pupū ake ana ki te whatumanawa i tēnei wā, ā, ki konei, ki Tūranga ake nei. Ko ngā titonga a Te Kooti wētahi, arā, i konā i āta rekoataia

I āhei ai ngā kaitito ki te ruku ki rangi kē, ki rōpū waiata kē, otirā te whakahāngai ki ngā waiata o taua wā tonu. Ka whati ko te tai, ka pau te torea. Ao, kareu te whakapono he hōnu ngā waiata reo Māori. Ētahi waiata āe, he tapu, ā, i te hohonu pea o te whakapapa o ngā tikanga o ngā kōrero kei roto i ngā mōteatea, engari arā tonu te nuinga o ngā waiata he ōpaki kē, he reo kāuta kē. He reo moenga kē te waiata, te karawhiu, me taku whakapono, me taku mōhio, he wairua Māori tēnā. Kaua e takaroa, keria, keria.
Koe anō kua hauri au ki ngā waiata hei kōrero pupuri i ahau i roto i taku ao Māori, ā-hinengaro, ā-wairua tana. A waiata nau nā mōtea te awa ko tīpuna, kua hono au ki a rātou, ki o rātou whakaaro, ki wā rātou kōrero. Koe tau nā kōrero kai rau te tino mārama, ēnari tāria te wā, ā, kua mārama he aha tērā. Kua whakauruhia atu i roto i tahi, tahi rārani, ā, kua hoatu he rangi. Kua whakawaiatahia hei kapo i te tarina, hei tō mai te tarina ki roto.

ki te reo, ki te whakaniko i te reo, te ako i raro i te hunga pēnei i a Kingi Kiriona, i a Rob Ruha tonu, ā, i a Maisie Rika. Ā, hoi anō rā te ako, ā, otirā te arohaehae i ngā mahi kua tutuki i a ngā tohunga Pēnei i a Hirini Melbourne, i a Doctor Ngāpō Wehi, i a Nēna Nō hoki, i a Tuini Ngāwai, ngā tino tohunga o tēnei ao, ana, i aku mahi rangahau, i aku mahi wheako anō hoki, kua tino whāoina tētahi huarahi motuhake, Ki ahau tonu. Mawhiti mai ko te ra, ka ao, ka ao a te ao, oh. He ra hou tenei ko ahu ra. Hi ake ai ko te ra, kia whakanu. Taku kuhunga ki te ao waiata ma roto tonu i nga tumomo kaupapa pena i a Paopao Paao, he kaupapa na Hirini Melbourne me.

i te kupu ki te rangi kia hāngai, kia rere ngātahi ai rāua ki te tau o taku ate. Ka tau ko ngā kupu ki tō ate, otirā te rangi ka āta heke. Kātahi ka piki ake, Nei au ngā whetū. Anā, kua rere tō wairua ki ngā whetū i te rangi, ā, Te mōhio, te mātau a te kaitito ki te tito waiata pērā ki te whakahāngai i ana kupu ki ana rangi, otirā ko te tuku parirau atu ki te kaiwhakarongo e rere ngātahi ai ia ki tana titonga waiata, oh, kātahi te tohunga, nā reira, koia pea ka noho. hei hiringa matua mō tēnei mea te tito waiata reo Māori. Nā wai rā, nā wai rā ka kuhu atu māua, ka tonoa māua e Thinko Thini kia piri atu ki tēnei kapa, ki tēnei kapa hou, he kāhui kaiwaiata hou. Ā, kāre anō kia whakaingoatia engari ko te whānganui ko te tito i tētahi waiata whakaaweawe i ngā rangatahi ki te kōrero i te reo Māori. Nōku te reo, nōku te reo. Nā te hau mihi a Te Mason tētahi waiata i tito mai, ā, kāti mā mātou tonu te rangi, ā, e tāpiri atu, ā.

Otirā ko tō mātou waiata tuatahi ko Wairua. He kore rawa e tuwhera ki te kore. Nā mātou anō i hopu, nā mātou anō i utu, he rua rau, he rua rau, mai i tēnā, i tēnā, ā, ana ka whakarau te tekau mā rua kua puta mai. He 2,400 tāra ki te utu i tō mātou kiriata ko Wairua. Te Wairua, tupuna ki te ao. Ana i te otinga iho te putanga o tēnā kiriata, ā, i puta mai ko te most watched YouTube video o tērā tau tonu o Aotearoa, nā reira, mā te aha hoki i te kotahitanga mai o ngā rangatahi ki te puta tērā o ngā waiata. Ana i konā i tīmata ai ko te ao o Maimoa, i huri ai mātou i te ao, ā, i whakawhiti atu ki Taiwan, ki Hawaii, ki Rarotonga, ā, ki Ahitereiria noho hoki, otirā huri Aotearoa, tahi me, me ngā pēne nui pēnā e ia a Six Sixty, ana i tū, ā, ki Eden Park anō hoki, tēnei ao, ā, o te waiata reo Māori i kawea, ā, Ēnei rangatahi Māori anā e te reo Māori, otirā e ngā titonga waiata reo Māori. Nā wai, nā wai, ā, kua, ā, kua moea, kua whakamoea au mai moa, ā, i te putanga mai o ngā tatauranga e mea ana, ei, kua piki ngā tatauranga o ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori, Ana koe nā taku ao. I roto i te wā ā waiata tonu.
Kua tino whanake te ao puoro i roto i te wā poto nā ngā kaupapa pēnei i Te Songs Hub. te Songs Hub Reo Māori, te Kapa Haka Songs Hubs, ngā whakaputanga reo Māori me mihi hoki au ki te momo pēnei i a Pere mā, i a Rob māku, a Roa, e whakaputa waiata Māori ana. He rawe ki au tēnei ao hou e takahi nei tātou i roto i tēnei mea te waiata Māori. Nā te mea kua whai wāhi tātou ki te. Whakaao mārama i ētahi o ngā tikanga taketake me ētahi o ngā kōrero taketake ki tēnei ao hurihuri nei. Ā, nō reira, koira ki ahau tētahi o ngā tino taonga o tērā kaupapa o te Songs Hub. Ko te pai o te noho ki ngā Songs Hub, kei reira ētahi tangata kua āta whakangungua ki tēnei mea te puoro, nā reira ka kite ahau i tētahi taha E kī nei ahau, ōkawa. Ki tēnei mea te tito waiata, ā kupu nei, ā oro nei, ā rakuraku nei, ā taonga puoro nei, tāku e kōrero nei. Tēneti. Ko tāku e mōhio ai. Ko ngā mea ka whakakapakapa i taku manawa, ka whakakorikori i taku puku, ka whakahihiri i aku mahara, ā, ka whakapā, ka whakareka, you know, i, i te tangi ki ngā taringa. Nō reira, ko ngā rongo Māori me kī, e ārahi ana i ahau i roto i ēnei mahi. Te taumata e.
Taku tāpiri atu mō te tā ki a Pere, ā, ko te whakaputa i ngā waiata ā, tautoko i ngā kaupapa. Kua puta i au he waiata tautoko i te rā Tīhā te Māwhero mō te whakakahore i ngā mahi whakaparahako i ngā tauira, i a wai atu rānei, anti-bullying. Kia manawanui. Otirā, ko te tito anō hoki i te waiata, kia manawa. Ā, mō te hōhipera o ngā tamariki o Starship. He pipi, he pipi. Otirā ko te matatini anō hoki ā, te noho ā, i raro i te tohunga rā i a Rob ā, me te tuku, te ako e ngā waiata, e ngā titonga o ngā tau 50 kua hori o tēnei kaupapa kapa haka.
Right, let's see what we got. Um, I don't know who took that, Renee Gayer, but I was at the same concert. He whānau whakanahau waiata taku whānau. Uh, ka rihi tu atu i tēra, ka waiatahia atu koe i te wā kai te moe koe, ka waiatahia atu koe i te wā kai te whakanahau tō whānau. O pēhea tēnei rawe tēnā, nā pēhea tēnā, nā maina taku tīhā te tūhoe. Ko koe tēnā? Ko au tēnā. E hia ra taku pakeke kuna? Toru tekau. I noho mokemoke ahau i roto i taku hīkoi waiata, i runga i taku pōhēhē ko au anake. E kao. Ana anō rātou i mua atu i ahau i tae ki tai ki tāwāhi. Nā reira, me kau au e moko, mokemoke. Kei te mahi au tēnei mahi. Kua kite au ināianei i roto i ēnei rā, Ā, ko te waiata te kaitaunaki i nā kōrero. Ko te waiata anō te kaiwhakanoa. Mā te waiata anō e whakatapu nā kōrero.
I tēnei wā, mō tēnei mea te waiata reo Māori, oh, kei te ora mārika! Me tuku mihi atu ki a taku whaea, ki te kahurangi tonu, ki a Hinewehi, me ngā mahi kua tutuki i a ia i roto i ngā mahi waiata anthem. Psst, me tana āki i ngā tino kai waiata o Aotearoa, kia whakamāorihia ā rātou waiata hei whakarongo atu mā ngā uri Māori whānui tonu. Otirā, whakapono ana ahau, kua kaha ake te whakarongo kia mau ki tōu kaipō, tēnā ia Don't Forget Your Roots, nē? Nā reira, e rongo ana, e kite ana i te pakari o te reo, o ēnei mahi tito waiata. Otirā i runga tonu i ngā atamira haka huhua, ā, reanga atu, reanga mai. Kei reira ko te kounga o ēnei mea, o tēnei mea te waiata reo Māori, otirā kei ngā marae huri whānui tonu. Ki aku whakaaro, ā, mō ngā raru, ā, pea o tēnei mea te tito waiata, kia kaua e noho ko te reo Māori hei whakaaro tōmuri, ā, i ngā mahi tito waiata. I te mea ko kei roto tonu i te reo Māori ko te whakaaro Māori. E pi mai ki ahau.
Me kī ahau kua tino hora te paparahua ki ngā kai pai i tēnei wā. Kei reira ngā taera katoa, te pao, te RNB, te waiata aroha, te opera,

Nō reira, ki auanei, e tika ana kua tae ki te wā kia whai wāhi mai ēnei waiata nei ki ngā reo irirangi auraki. Ki ahau nei, he haepapa tiriti tērā, e ora tonu ai te reo Māori, e whanake tonu ai te ahurei Māori, ā, e whanake ai hoki ko ngā waiata Māori mō te āpōpō. Nō reira, ka tino pai mehemea ka whai paihēneti wā whakarongo ngā reo irirangi Pākehā ki te whakapaoho i ngā waiata nei, ki te marea whānui o roto o Aotearoa nei.
Ka pakeke haere ana ngā kaiwaiatara ka tino ruku hōhonu tonu. Kei te pai rawa atu. Kei te pai tātou, ā, i roto i nā tau kua tū au ōku whakaaro ōku kōrero, kaua e whakapiaunaunuhia mai tō kupu Māori, tūkuna kia rerekē a rongohia kia puta te wairua o te kupu. Ā. Kia ū ki te whakapono, kia koe anō, kia ū, kia ū, i karangahia mai koe ki te haramai ki te waiata nā te mea e hiahiahia ana wō taonga. Ko nā wero pea mō tātau tonu, ko wā tātau e kapo atu i nā kōrero tuku i ō tātau wairua ki raro. Engari me āta whakaaro tonu tātou ēnei kōrero kei te tika. He wāhana kei roto i a au, hei whakatikatika i a au. Hoki. Ā, tērā te, te, te Song Hub. Te wānana, wānana waiata ā tātou rangatahi. Kare au i roto, haere atu ai ahau nā te mea, waiamai e taku mokopuna mārei ki a au. Ēni hara mai te whakarongo i ā mātou waiata ka tae rā mātou ka tito, ā, ka haere atu au ki te tautoko i te pāpara me taku mōhio kei konā anō taku mokopuna. Ā, paku noho nei taku paku kōrero ki a rātou, ka mea mai a Tame, e Whiri, tē, tēnā noho koe ki te tuku kōrero ki a rātou mō tāu hīkoi.

Ki ōku nei whakaaro, tirohia nā mamae i runga i a koe, whai ki te wete. Kia wātea tō huarahi. Ka rea.
Kua tekau tau ahau e noho ana i te āhurutanga o tēnei whare o Ngāoho, me te tito, te waiata, te tohutohu, te ako tahi ki ngā tauira o Ngā Puna o Waiorea. Takarawaho mai noa ki tēnei tau, te tau 2024. Ā, nā rāi rā, ā, ko te wāhi ki ngā kura tuarua tērā. Heoi anō rā, tōhipa atu rā ki te ā, matatini ā, o Angitū, ta Matatū tuatahi, i konā i wātea ai ā, au ki te kōrero mō ngā kaupapa ā, pēnei i te ai. me te āta wero i te hinengaro ki tā te iwi Māori titiro ki tēnei kaupapa, ā, otirā, ki tā te iwi Māori titiro ki te āhua tū a te hunga takatāpui ki runga i te atamira, te tuku poi, te waiata tangi, ā, arā noa atu. Nā reira, ko te kapa haka te kauwaka pea hei whakapakari i ngā kaitito waiata o ēnei rā, ā, otirā, ko te wheako ki au.

Ko tēnei mea te tito waiata he mau ki tētahi maharatanga. Nō reira, mehemea kāore tātou e poipoi, e akiaki i tērā āhuatanga i roto i ā tātou tamariki mokopuna, ko tētahi mate pea ka hua i te korenga o tātou e pērā, ko te korenga o ngā maharatanga mō te wā ki a rātou. Whaia. Whaia, nā te mea he mahi pārekareka. he mahi tino pārekareka, ka mutu, ka rere koe ki ngā tōpito. Kaua anake o tēnei motu, engari o tēnei ao, e mahi ana i tēnei mahi. He pepa anō. He mana nui tō tēnei mea te titotito waiata. Āe, me tuari. Ērā kura huna ki te ao. Kia mōhiotia tō kauhau ariki me kī. Kia mōhiotia ai tērā. Koira tētahi mea nui. Wā! Te uri wā! Ka whai.